Omogaka omokundi, Ere twachire abwo nabagaka aba, totaete otware ase ng'a egento nkere abasae bakoroka ng'a mpango, mpango wa kando yaani, mpango wa kando ase ekegusii nkero gose onye nkeiyo nki kere ase ekegusii gekanete mpango wa kando gose naki mpango wa kando ase ekegusii torabekerere.
Mbuya mono ase okomboria, naende mbuya mono ase okong'arigani gocha ase more. Ninde tayari korwa amaeleso koreng'ana buna amanyete ekegusii na ekenene naende ekegusii buna kere. Eke ndatebe onde naende nabo aragetebe eng'encho koreng'ana buna akinete akanyora. Ekegusii kere igo kere ekenyoro buna kwamenyete. amang'ana kware koigwa, na abarengeo abanene buna bare koyaruera amaereso. Bono ekegusii eh, ring'ana eri eri okwaboria twarirorire intwe abanto bande buna rire, buna abanto bakorichiesera bakorora ng'a nering'ana rigiya sana, na kero kende ekero omonto Kwabeire omonto omonene kwanyuomire, igo ogokaga ng'a ekero obwate mokanyarebe, na igo aye bono naye ore omosacha ense yaye bweka. Oborie noborimo, okoria nokweng'aina, ase engencho otamanyeti. Omogusii, ekero arigerereti, iga atebete, aunganete na obotongi bwa Nyasae, na epaipo, ng'a omonto anyuome omong'ina oye oyomo rioka igo. Bono, ring'ana erio rikorokwa Mpango. Gose omoroberi bw'ensemo, omoroberi oyio nomokong'u oitire abagusii okorire amo nabanto b'ebisaku binde, ekiagera agwo ore omoroberi omokong'u. Ekero omonto obwate omong'ina bw'omonto gete, omonto oyio are moyo, nakwo ogoteba omosacha oyio are moyo, nabo mokomenya nomong'ina oye, aye oroche buya sana. Lakini rituko erimo enyarekane ng'a omong'ina oyio, yaani omogaka oyio ogakwa, ogotiga aye kwarenge oyo bw'ensemo, eh, amo nomong'ina oyio oye, iga ekoba egasi enkong'u sana. Aa nabo bono obotantanu bwabereire abanto abange seito gusii iga iga, mbaka abanto bakure batari komanya buna bagokwa. Eki nkeri gento kegokorerwa gosori buna biri binde abanto bagakora egosori, kiare ebinto mbire obi ekegusii bire igo, abanto bagakorera egosori ng'a naeirwe eriogo ng'a bono nabwenire. Ekio okebwate ebitambokero biaye ebikong'u, mocha ekero omosacha akure eng'encho eyio bwa omo- bwa omokungu oria bono, Onye kwaga chirogo totakeirie ogende, naende oboamate boria mwabwate nomokungu oyio mbori kogenderera. Gokwenyara obotige. Onye tori kwenyara kobotiga ebinto mbire bikobwatia. Enyomba eria mwagachire nainwe mware aroro, iga egochenchigwa. Onye neroom ya okorara egochenchigwa, onye negetanda mwakararire ekegochenchigwa. kiacha egetanda kere bo- kere oboyia kiaino, na erumu enyia. Onye amang'ana aya takoba, rirorio netafauti, naende ebio nabikorwa, naende ebinto mbire bigokorwa bike bia ime, erinde mwamanya koba abasibore. ninki eke omochando imochando ki orache. eh, oise kogenderera komenya eng'encho eria ogende enyomba ya- eria y'omonyene akure naende ogende orare egetanda keria mwakararire na omo- na omogaka oria nere akararire ororo nonye tari eki gioka nonye eng'anda onsi bono Egento gekoba, omosacha oyo otigarete naye iga ogokwa, aye iga ogokwa enchera ende yonsi. Gokomochani kogokwa, omokungu oyo ogotigara, bono ase ekegusii, iga akoba omokungu ogoita abanto bakorokwa abasacha. Omosacha onde bwensi okomwancha, ekero babeire nere, iga agokwa. Tari goetania, abanto abange bakure engencho eyio. Lakini naende abanto bagendererete gokwa gosiri yaito iga iga, banto mbamanyeti ng'a ekio nekemo kiabo kegoita abanto. Nimanyete ng'a ekero motantegerere, nabo tokweresana amang'ana aya morwa bosa, ekiagera namang'ana amakong'u, naende amang'ana amakong'u tari banto mbari gwancha bayabekere enguru. Igo bakonya bagochi koyategerera banyora ng'a namakong'u, omonto opusa otiga. Lakini. Nigo are amang'ana, igo are amang'ana amakong'u, naende amang'ana amakong'u aisaine gotegererwa sana. ekerategereirwe sana, ekerategereirwe sana nari okomanya enchera okogenda. Buna bono, ekero yabeire ng'a omokungu oyo, omosacha oria otigetwe okure, iga ekoba bono ng'a omoroberi oyio omogima, omokungu oyo otigarete moyo oyio ong'wanseire ekeng'wanso ki'amanyinga ki'omonto oitire bono omonto. Bono oria nere akobarerwa ng'a omoitire. Ekero amoitire bono. Omokungu otari konyara riogo ndiyo rikomogwenia abe omosore, egasi yaye nogoita abanto. Ogoita kwaye abanto okore rahisi rioka ng'a kabanchana nomonto oyio okure. Monto tari komanya nki kiamoria. Aa bono no twachire goterera amang'ana ase abanto bagokina bono, abanto bagokina bono mbari komanya. Mbari komanya ebinto ebi kong'u bagasaine kobikora. Na tari eki gioka, nonya nengencho nere okonyora ng'a omonto akomenya nomonto omobuete emiaka, amakosa amanene sana. Na amakosa ayio banto mbari koyancherana, iga akogokera rioka ere ng'a bono mbuya are. Ng'aki eh, Eh, omochando oyo iga naki ogokorwa osire korwa ase omonto. Enchera y'ogosiria omochando oyo korwa ase omonto ogere enkong'u, naende ekero mwanyabanto akoyeresu iga agokana ekiagera nachia gosoka, sababu kare nembori yakarentirwe yanyenywa eh ekero omonsacha ogo obo omokungu oria akure. Embori eyio ekonyenywa ase abanto bare risango, enchera egokorerwa ase abanto bare risango, mokungu oito akorema, erinde akore ki? Aremererie, erinde egento ekio gekorwa mpaka eruti, mpaka chinyama gete chirusigwe ororo chimbese, aebwe atari gotakuna akumera bogara. Egento ekio iga ekoreta ogosoka, akomanya ng'a ngocha gosekererwa are mono. Boigerwe ng'a bono iga ekobatiga kebe. Ase igo, eke negento egekong'u sana, lakini abanto bagendereirie gokemenyera giaitire abanto baito giakorire. Nkeri gento kere egosori, negento egekong'u sana, naende ekero omonto aitire omonto, goetera eki iga akoenena, onye na omong'ina oyio, iga agotigara kororekana omoke, ase eng'encho bono, bono aite abanto. Ase igo, omonto oyio onye, onye, onye takomanywa eh, kero kende eh, arigerigwe ebitambokero biramokonye, bono oyio na omoiti, naende omoiti omotindi sana. Ase igo, egento eke iga mwamboria, Nabo kiarenge eng'encho eyio, nabo kiarenge koba egekong'u eng'encho eyio. Nimanyete ng'a ntarabaa ribaga momborie amang'ana are isiko y'ekio, amang'ana naro are aa nkoigwa abanto bakorate bakoraeresa ng'a amasangi na goateba, ayio. Tari bono buna aya, aria naende naama aare. Naende nkoraigwa onde abanto buna bakoyaeresa, ndora ng'a twatafautiana ekiagera abanto mbamanyeti ng'a mbware ki akogenda. Lakini gekekero ki bono, na ekeao kere. Bono, inche nare gocha goteba ng'a nsemi abagusii baminto ng'a onye ndiri yanyarekana, tomenye totari gokora binto buna ebi ekiagera ebi nebinto ebibe. Ebio nebinto ebibe ekiara biakoorire obogima bw'abanto baito mono. Gose eyio yaito eye abanto bakure sana goetera ring'ana erio. Omonto atware amasikani, na ekero omonto amochanirie akorire amakosa akorire bo, amang'ana aye amanyekane erinde obong'aini boria bwarenge ororo kare botumeke, egere omonto oyio abe omosibore erinde amenye buya. Nabo nare gocha korua amaere ase are engencho eyio, naende abanto baito batware amasikani ayio. Nintagete komenta egento gete igoro ya Gabu. Omanyete abanto baito bono ba- bare gusii abange, abanto ba emiaka emeke, tibaramanya ng'a ng'aki ebinto bire Naende nararorire abanto buna bakonagwatore erieta ng'a gusii ng'eke gusii, ekegusii nkeri gento omonto ore etogeri na egekong'u. Egento nkere gekorokwa etanguche, yaani egento giakoretwe na abanto gete gekona kobabwatia, gose egento kwaboriri Kiakobereire bono kwatwarire, buna bono eke tware koeresana ng'a kwagekorire, bono ogekorokwa etangoche, yaani ekonyagokobwatia, ekonyagokobwatia. Ero nabo ekobwateti rioka, ero nabo ekobwateti rioka. Aye okagete ng'a naye yachiire abana, yachiire eye, kwanyora yakoirire bobe. Inki nkomenta? Abaibori amo nabana babo. abaibori na abana babo. Eh, seito gusii amasikani narenge eh, nkware konyora monto ogochiesa na omwana oye eh, amwa- ma- omwana agare gosikwa abana abare gosika abaibori koreng'ana na obotongi amo na omo- na mwanyabanto ore omogusii Nabegete amang'ana aya aria iga, ng'a omoibori omogaka ekero akobea okobea gwoka, igo oragereirie omwana oye. Nakwo ogoteba omwana akore amakosa make iga, omoibori amokanie ng'a mbobe gwakora, amoamererie, omoibori abee, okobea okwo kwabeire okobe. Na Thaiti, omoibori omogaka, ekero akobee omwana oye, eri nering'ana rikoreta emechando emenge, ekegusii gekoroka ng'a oo rikoreta etanguche ase omwana oria. Etanguche, ekegusii, negento getari koera, gekona gokotunya rioka. Buna bono, narorire abana abange bagoramana nomoibori mpaka yaikera ng'a omoibori obeire ominyokire mpaka osoire enyomba y'omwana oyio ng'a barigani barwane. Narorire aba- abana bagopinga abaise buna chingaki omogaka agosirerwa omokungu, omogaka ochache rigusana, mpaka nararorire omonto oyomo Moibori gete oyomo, eh, bakorutana amatimo na omwana oye. Ng'encho erio teri koba engiga, erio iga ekoba etanguche etasire ase omwana. Iga ekomoira bobe amatuko onsi pi ase obogima bwaye. Lakini banto mbamanyeti, ekiagera omonto naba bo, iga akorokwa ng'a gose mointo onyarebe nabo achaka koba iga rero, ng'a rero nabo are iga, gose namarwa aya bakonywa ng'a bono nabo are iga. Kumbe namang'ana aria bakoreranete. Moibori omosacha iga aetwe ense emenene kobua omoibori omong'ina. Buna bono intwe twakina konyora abanto bataramanya gosoka gochia isiko bachia komenya. Bono emiaka eye yabeire, chitauni chinene chiabeire ense yaito, igo okonyora ng'a omonto oria ore nka ochiire Kisii town komenya, oyio nomwana. Omwana oyio ochi korigereria emeremo arikirwe nenyomba akomboete, onyora ng'a chibesa echi mbwate, onkoenda ndete tata Toche komenya nere aya nimworoki buna nabeire omonto omong'aini, gose ndete mama tomenye nere iga aya nimworoki buna nabeire omonto omong'aini, bamenye nonya na omosubati naretire. Eri iga ne ring'ana rikong'u riogokumia riacheire ense, rakini bono ense temanyeti.

Inche ong'irete buna omonto otamanyeti kende gionsi, eh, ekero kwang'ikiri nyoko tamanyeti, kwang'ikiri ase abwo, ngochi koboria ng'a rende nonye nechianga narenta aa kwang'ira etoka kwangorera chianga ekiagera no- nobwate chibesa, na kwangorera chianga echio. Eh, nase wakomenya into moyo one otancheti ekiagera omonto oang'e mono ase enkoro yane na omong'ina one omong'ina one ntweresaneti ng'a omomura ongocha korang'ira are omanyete eri ne ring'ana rikong'u riogokumia nambagwani egento rikorakora moka omomura oyo ong'irire iga akong'anya omomura oyo atigare bweka amatuko arindaire mwaye eh, Omo- Omokungu oyio iga akong'anya, onye takong'anya erio, omoerio iga akong'anya, ekero akong'anya, neba ng'a naende bono narue orootinyo, ekiagera ningenderere gokana ng'a ng'irani nkanche koria aria ase omong'ina. Eh, igo omo- igo omosubati akong'anya, omomura oyo atigare bweka, achie koganerigwa anywe mange konyuoma. Iga akorokwa ekegusii iga ekomoteba ng'a bono. Igo kwanyuomete iso ribaga ria mokao, ekiagera omong'ina o iso oyio ore nyoko, eh, buna kwamotigete bweka, iga akweumia amatuko onsi pi ng'a ng'ia ninda ng'ia ng'ia omogaka oria nere akanga buna bono ching'eni echi iga nanyora chinsaga echi nanga naigeka tori nere gento gete eke nakora iga akanga omogaka oria tambekire amaaksi ng'a mbuya gwakorire. Bono ng'aki omwana oyo akoira ise engencho eye ise atarwarete ng'aki bono akomoira iga? Egento ekio kiasaririe ense yaito ya Gusii mono ekiara tingotebera bisaku binde, eh, abana baito batantanire ogocha konyora ng'a omosubati oria ondugera buya iga, ng'a oria ng'a iga agagenda, ng'a naretire omwao. Omonto oyio omenye akonya korenta abaa atamanyeti, Esababu. Bono tigebe ng'a gose nomwana oimokia ng'ina omoire engencho eyio, nere nabo amang'ana akoba igo. Ng'ina oria oirwa inche natigara inche bweka. Ekegusii nkiare gwancha bo. Igo kiare gwancha twancherane, onye ntwancherane tingotigara nkona kweumia. Nakwo ogoteba buna bono ansemo y'omosacha iga ere enene y'ogokumia. Ekero omosacha akogenda riko ng'a Ntagete kweroseria gento gete emeremo eria omong'ina agakorire, onye nokoruga, okoruga rimo ogokoragereria oria oirete omong'ina oria bobe na bobe. Aya, okoruga kabere ogokoragereria oria oirete omong'ina oria bobe na bobe. Ogokora gasi gete omong'ina oria are gokora, ekero omogaka oria akororekana okoyekora akobe ataine koragereria oria oirete omong'ina oria. Yamanya gotigara ng'a aye bono onye kwarenge omomura, onye koikire konyuma momokungu ogo akogenda, nyoka atigare korokwa omokungu ogo. Onye nomoiseke kwarenge, igo okong'anya korokwa oo ogotagete koba obeka chimbwato ere ring'ana arorire omogaka one tari kobe korora mama gose mbuya tomenyete, ang'anye omanye korokwa ogotigara aye bweka otari konyuomeka. Ebi nebinto abanto bekoreire batanya komanya. Inche narategereire amang'ana aya seito iga iga gosii naende ekero nkorainyora inche ekero ngokina nakinete na abaibori abagotu nkobaboria narenge amang'ana amange na amang'ana amange ayande twarorire Eh, gose konyora omonto ore eng'encho eyio onye na omoiseke tari gosoka onye na omomura tari koing'oma iga akorokwa ng'a ng'a nyare bono eng'aki akarenge omuya obwate amaabera okorang'ire okorankorera iga lakini famiri tabwati ase eng'encho ya ogotamboka richiko igo eke na ekemo kiabo kera ase abaibori egento egekong'usana ekende gia kabere. Omonto okorama omoibori oye engencho ende yonsi gose bakoamererania, omoibori tanya koanga mwana. Omwana ekero akoboria omoibori ring'ana aa omoibori goika amoiranerie ase enchera egwenerete. Ekero bakoamererania yatigara ng'a omoibori iga aigwete bobe ng'a omwana oye akong'amereria tata, ere bono tatageti antegerere, ring'ana erio rigotigara ribwate obokong'u obonene ase omwana. Igo amang'ana aya naroga agochanda sana, narorire abaibori abange baamereranirie na abana, ndakwane abange, ndakwane abaibori baetaneti ikomi, bakoamererania na abana, mogwekano buna bono, omo- omwana akoamereria atagete ko- kobetereria ise amoe nonya na eng'ombe, atagete kobetereria ise amwatere oboremo. Ebinto ebi narorire bigokorekana ebikong'u, omogaka kamokaniri, omoamereri mono omotebi ng'a Yaa naye, notebi gugwa noche gotwara abana bao naye bagotebi. Omonto oyio ominyoka matuko abere kwanyora nabwate omokungu na abana, kwanyora abana aba akomoamereri kweri kweri oteba ng'a abana mbwate nababe mbo ng'ina rome bakagwete na ng'ina nabo akong'amereri eyio etari bo. Ase igo richiko ria mwanyabanto. Ndiro riisaine ng'aki abaibori abana basike abaibori, na abaibori banchane nabana. Intwe buna abaibori twaetwe twanchane abana na abana batosike. Nonye na omong'ina naetwe ensemo eyemo enkong'u sana. Omong'ina naetwe ensemo eyemo ekorokwa ng'a ekero bakomochana nomwana oye Omwana oyio angire koigwa ekorokwa ng'a ngokomana erinde ekegusii. Ekegusii eke igo kere ensemo enke ase ito gusii na ensemo ende ebe agoteba ng'a nkogochwata nde chianga, ng'a nkogochwata nde chingobo. Omong'ina arusie chianga aake omwana oye omoragereiri bobe etabe. Eyio teri komanya. kobwenigwa. Eyio bagaka na baikaransa bokie teri kobweneka. Ande ake gento kerarusie omogano oyio erori na amasabo gete arakorwe na abanto na abegeni ba Nyasaye banyasabere nabo oranyore akorwa naende ekero amanyirwe. Igo amasikani nabwenerete koba ase abaibori na abana babo. Tiga omoibori. arue ebinto abwate, koreng'ana buna arigereirie ng'a omomura oyo one obeire omonto omonene, nintaete komonyomeria. Omomura oyo one nabwenerete atware eng'ombe yaye, omomura oyo one nabwenerete gokama amabere mwaye, na inche ekero atari aa orandetera. Alafu nonye nabaka abamura ba bono, aba batabwati kero kende amasikani, Mokamomura nagwenerete okwegokia ekero abwate ng'ina biara, bakogokerana, orarue obogima omotebi mama, na inche oborero nkoruga, nkorugera tata, ekiagera omogaka onye na omochie nere omonto omonene bw'omochie oyio, nere okoruga ogosesenia, nere ogogokera ng'a omwana one nyarebe akong'e obokima. Omwana one nyarebe ng'ina natatoka nabo akoruga obokima ang'e. Lakini emiaka twaikire, mokamomora ekero agokorugera, abak- abamura bande abwo bakomotebia ng'a naye gwacha, na ekero kende gose nokanga buna nkorigia ore omogaka oyio na amang'ana, na amang'ana akwanwa amange mpaka abana bare korwa emechie emiya bono, boboire mbari gokora buna yabwenerete kanga bagokora. Ase igo, nabo nare gocha korua amaeresa ase omogusii omogima iga. Tindi goteba ng'a abagusii bande aba bagokwana ekegusii ng'a barabwo bakomocha. Tiga tobwaterane, tokwane ekegusii, tosomie abanto ekegusii, bamanye ekiagera egesaku giaito nkoera kere ase amang'ana amake kanga tware gosemania. Nere buya sana ekero omwana agochikwa nomoibori ng'a nakoeire gento gete. Egento ekio gekomobwata, na agokoreire gento gete, egento ekio gekomobwata. Maa bono, ebinto biasirire ebinge. Ntwabwate embori y'emesuto gose eng'ombe y'omosuto, rero teri koruegwa. Eyio igo yare kobwatia omonto. Onye teruri iga ekobwatia omonto ng'a chiombe chiane nachio nasogete ng'a chikanywa omonyarebe, abanto b'enyomba eyio mbagwenerete korigia eng'ombe y'omosuto eiranigwe aria ase chiombe chiaruete chikamonywa, nabo yarenge engencho. Na embori nere eya ng'ina korwa omonto ekero asokire, nere oyaruegwa naende yakobu mpaka yaikigwa ororo. Amasikani ayio natakeire, naende amasikani ayio abe ero buna omogusii. Omogusii naminetie eng'encho, ekiagera ekero eng'ombe y'omosuto egocha, igo abanto bakogoka ng'a marende, chiombe chiane naruete, abanto chiakiniri, mabang'inyoire ng'a nainche, tiga bakore ki? Tiga bandetere eng'ombe y'omosuto. Igo ebwekaine kobwatemire oboba. Oboba bono gusii mboiyo naende banto mbabomanyeti, igo ogorusia omori na ogoto kwaruta ase engoro eria gwatema ng'a naende boche bwame. Bono egesaku kegoseboka naende egesaku kiaseboka kebwate amasikani. Bono amang'ana aya onye tagokoreka, abanto ngotantana bare. Gusii iga iga, ekero kende abanto ngonkorera bare egosori, bansekereria. Omonto onde agasokerwa chiombe, akaegwa embori ya ng'ina koro tachi nanyeira. Akanyeira echira akayeonia akaria. Rituko erimo tokanyora ng'a orwarire. Eng'encho eyio arwara, egachia korigigwa amatuko aintwe amagega atwegenete ng'a ekero omonto arwarire iga agokwana kwana amang'ana Ng'oyi bono nebirecha bimobwatete, ebirecha oo biare korigerigwa abanto baria bakorokwa abaragori, gose abaturi, baruta chinchera bateba eng'encho eyio. Agateberwa ng'a gose na embori eria yange nakorariete, nigo twasegete konyora baramboririe amang'ana ayio narakwanire nabarabwo, togaseka ogokumia. Iga ebinto ebio mbiroo. Negento kende ndatebe ki'omoiso momanye korwa ibaga rinde, mogoikana buna bono narorire omonto okoamereria omomwana omomura akoamereria ise tanyuoma. Eri nering'ana narirori ribe riaikire abanto riakorire. ise bakarwana nere mpaka ise akaimokia ritima akamoruta ndiamoaka. Akamotebia, Naye oruterwe, naende naye egesaku ngekoba. Omongwana oyio otemire ebinto ebinge atari gofaulu ase eng'encho eyio, ekiagera tachieti gosaba amabera. Na ekegusii kende egekong'u ase ebigusii bionsi pi, negia isomoke, nanye ogokomoke. Omochenu igo obeane na nyoko moke, na atagokwanera ng'a naye gekonyore, iga amang'ana aye okonyora amakong'u y'ogokumia, naende atari kobweneka, ekiagera nyoko moke tari raisi omwebererie omorente ache kogoitabera. Iso omoke nakunie omonwa bosa igo ng'a naye bo bosa raisi igo, igo ogokenyora nse abwo abwo na abwo. Abanto bachire bosio, abanto igo okonyora bono bako Bakoraama abanto mbabo mbamanyeti amasikani, ekiagera inche amanyekanete ng'a ng'onye emoga ise omoke. Ekero oku- nache gochegigwa ase eng'encho ng'a kero kende gose iga anyuomwa omogaka oyio ogota gose omogaka oyio okwa, bono abana batigaire bakomochongeria bakamotebia ng'a aruchi aye ntokomanyete. Akaebwa ring'ana rinene ng'a gaake ogotebia ng'a naye bo, naende nabo ekoba naye bo. Igo nering'ana rikong'u sana, ing'a nabo omoiseke omosinini kwanza, omoiseke omosinini okorokwa ng'a iso nere omorenta oyio obeire nyoko omoke. Oyio iga abwenerete bagwo amasikani akorokwa ng'a Kimako Moke. akoegwa masikani ekiagera bono ogare omogisangio o iso. Onye eyio teri koba, egesaku giaito ki'omogusi iga ano gekoerera. Nimanyete ng'a amang'ana aya natebire, nayatebire mpaka ayande motamboria, ayande abande motayamanyeti, na ekegusi igo gekomanywa nomonto buna agokerigia. Bono igo nare gocha kobatebia ng'a intogenderere kweresana amang'ana aya y'ekegusi naende toyasome, Nonde takaiyo togocha koroka ng'a ere nere omobe, ng'a ere tari komanya, nonde ntori gochaya ng'a ere tamanyeti. Kera omonto tiga atebe okomanya kwaye, okomanya oko kobekera nigo gokonya egesaku giaito ki'omogusii. Ase igo, ninde nobomaene ng'a ntogenderere Buna mwandangeria iga, mondangerie rero rioka, naende moche mondangerie, ekiagera amang'ana aya aase twayatigeire ntonya koreti namatambe, kegusii na ekegare, naende ntoche kweresana, ekiagera nimanyete abanto mbaborie amaswali amange, ekiagera buna bono abagaka mbare ororo. Batwarire abana abaiseke, yaani babanyuomire abanto abasinini iga, bachaywa na abana kabisa bakarerwa ebitina, abanto mbamanyeti ng'a ebitina biria buna bakobisoa bikobaragereria. Igo ntoe ntosomani mono, naende nabo nainche nare gocha kobatebia ng'a nonye ng'ando onsi more, mosuku naende ekero mokondangeria toke mwarosirie amaswali y'amang'ana twakwanire, momborie, nabo nkobairaneria. Ase igo Amo abagosii baminto, amasikani y'abe ase abanto bonsi, abanto basikane, twagache egesaku ki'omogusii, natabire mbuya mono.